E konflikto di e siglonan, Kapítulo binti i sinku, Dios su Lei Inkambiabel, Parti kuater. Awor e marka di e bestia te ainda mester wòrdu spliká. Despues di e atvertensia kontra di e adoramentu di e bestia i su imágen, e profesia ta deklará e lo siguiente, Ata akí e perseveransia di e santunan ku ta warda e mandamentunan di Dios. i e fe di Hesus, Revelashon djes kuater, versíkulo djes dos. For di ora ku esnan ku ta warda e mandamentunan di Dios ta wòrdu poné di e manera aki, den kontraste di esnan ku ta adorá e bestia i su imágen i ku ta risibí su marka, e ta mustra ku e wardamentu di Dios su lei na un banda i ku e violashon di esaki na e otro banda. Lo bai ta e distinshon entre esnan ku ta adorá Dios i esnan ku ta adorá e bestia. E karakterístika speshal di e bestia, i asina tambe di su imágen, ta e kibramentu di Dios su mandamentunan. Daniel ta bisa e lo siguiente di e kachu chikitu, kual ta e papadu. i e lo purba di hasi kambio den tempunan i den lei, Daniel shete versíkulo binti sinku. I e mesun poder aki ta loke ku Pablo ta yama e hòmber di piká, kende ta alsa su mes ariba di Dios. Un profesia ta un agregashon di e otro. Solamente dor di kambia Dios su lei, e papado por alsa su mes ariba di Dios. Cualkier hende cu conscientemente lo warda e ley cu a wordo cambia di e manera aki, lo ta dunando honor supremo na e poder ei, dor di cua e cambio a wordo haci. Un acto asina ei di obedencia na e leynan papal lo ta un marka di lealtat na e papa en bes di Dios. E papado a purba di kambia e lei di Dios. I e di dos mandamentu ku ta prohibí e adoramentu di e imágennan a wòrdu kitá kompletamente for di e lei, i e di kuater mandamentu a wòrdu kambiá di tal manera pa e outorisá e opservansia di e promé dia di siman na lugá di e di shete dia komo e Sabat. Pero papistanan ta urgi komo e motibu dikon e di dos mandamento a wòrdu kitá, ku e ta inesesario i ku ya kaba e ta inkluí den e promé mandamentu i ku ta nan ta esnan ku ta splika e Lei eksaktamente manera kon Dios a deseñá esaki pa e wòrdu komprondé. Esaki no por ta e kambio ku a wòrdu predesí dor di e profeta Daniel. Un kambio intenshonal i konsiente ta wòrdu presentá ora ku Daniel a bisa tokante di e poder akí ku e lo purba di hasi kambio den tempunan i den lei, Daniel shete versíkulo binti i sinku. E kambio den e di kuater mandamentu. ta kumpli e profesia eksaktamente. Pasobra pa e kambio aki e úniko outoridat ku nan ta claim ta esun di e iglesia. Aki e poder papal ta pone su mes abiertamente ariba di Dios. Miéntras ku esnan ku ta adorá Dios lo wòrdu distinguí, espeshalmente dor ku nan ta rekonosé i obedesé di kuater mandamentu, Pasobra esaki ta e siñal di Dios su reklamo riba e ser humano, su reverencia i homenahe. Esnan ku ta adorá e bestia lo wòrdu distinguí dor di na esfuersonan pa basha e konmemorashon di e Kreador tira abou, pa halsa e institushon di Roma. E tabata ta na fabor di e djadumingu ku e papado a deklará su reklamonan arogante pa e promé biaha. i su promé rekurso na e poder di e estado tabata ta pa obligá e opservansia di djadumingu komo e dia di Señor, na ingles, The Lord's Day. Pero e Beibel ta mustra na e di shete dia i no na e promé dia di siman komo e dia di Señor. Cristo a bisa. E yu di hende ta señor asta di sabat tambe. Marko dos versíkulo binti i ocho. I e di kuater mandamentu ta deklará, Ma e di shete dia ta sabat di señor bo Dios. I pa medio di e profeta, señor ta a nsiñá esaki bisando, Mi dia santu. Isaia sinkuenta i ocho versíkulo dies tres. E reklamo. e argumento ku asina tantu bia ta wòrdu usá, ku Kristu a kambia e Sabat, ta wòrdu refutá dor di Kristu su mes palabranan. Den su Sermon riba Seru el a bisa, No kere ku mi a bin pa abolí e Lei òf e profetanan. Mi no a bin pa abolí, sino pa kumplí. Pasobra di bèrdat mi ta bisa boso, te ora ku shelu i tera pasa, ningun yota ni tilde di e Lei lo no pasa, te ora ku tur kos keda kumplí. Esun anto ku anulá un di e mandamentunan di mas chikí akí i siña hende asina lo wòrdu yamá esun di mas chikitu di e Reino di shelu. Ma esun ku warda nan i siña nan na otro, esei lo wòrdu yamá grandi di e Reino di shelu. Mateo sinku versíkulo diesshete te diesnuebe. E ta un echo ku generalmente ta wòrdu atmintí dor di e protestantenan ku e skrituranan no ta duna ningun outoridat pa e kambio di e Sabat, ku den e skrituranan ni un fèrsikulo por wòrdu hañá ku hende por usa pa hustifiká e kambio di e Sabat. Esaki ta pará klaramente skibí den e publikashonnan di e American Text Society en The American Sunday School Union. Un di nan ta rekonosé ku den e Tèstamènt Nobo no tin ni un mandamentu eksplisito ku ta obligá e wardamentu di Sabat. Aki e kiamen djadumingu, e promé dia di e siman. Esaki ta loke ku Elie ta skibi den de Abiding Sabbath. Un otro ta bisa, Te na e tempu di Kristu su morto, ningun kambio a wòrdu hasí den e dia. I te leu ku e registro ta mustra, Nan, es decir e apòstelnan, no a duna niun mandamentu explicito ordenando cu e sabadé di shete dia mester a wòrdu bandoná pa tuma na su lugá e observancia di e promé dia di e siman. Esaki a wòrdu scribí di A. E. Wheffer, The Lord's Day. E católico romanonan ta reconoce cu e cambio cu a wordo haci di e Sabat a wordo haci door di nan Iglesia, y nan ta declara cu e protestantenan den nan observancia di e djadomingo ta reconociendo e poder di e Iglesia católico romano. den e Catholic Catechism of Christian Religion, den contesta na un pregunta en cuanto e dia cu mester worde observa na obedencia di e di cuater mandamentu, e siguiente declaracion aki a worde haci, Durante di e ley bieu, dja sabra tabata e dia cu a worde santifica. Pero e Iglesia, instrui dor di Jesucristo y dirigi dor di e Spiritu di Dios, a supstituí e djasabra pa e djadumingu. P'esei aworakí nos ta santifiká e promé dia na e di shete dia. Djadumingu ta nifiká i aworakí ta e dia di Señor. E outornan katóliko romano a sita bisando ku e siñal di outoridat di e iglesia katóliko ta evidente for di e echo so ku e iglesia a kambia e Sabat na djadumingu. Kual e protestantenan aworakí ta di akuerdo kuné? Pasobra dor di warda e djadumingu, nan ta rekonosé e iglesia su poder pa ordená dianan di fiesta i su poder pa kondená nan bou di piká si e dianan di fiesta aki no wòrdu selebrá. Esaki a wòrdu skibí dor di Henry Tuberville. E kambio di e Sabat e ora ei no ta e siñal, e marka di e outoridat di e Iglesia Katóliko Romano? Den otro palabra, e marka di e bestia? E Iglesia Romano no a entregá su reklamo riba supremasia. I ora ke mundu i e iglesianan protestante a aseptá un Sabat ku e a krea, Miéntras ku nan ta rechasá e Sabat di e Beibel, nan ta mustra práktikamente ku nan ta di akuerdo ku su reklamo ilegal. E protestantenan por reklamá e outoridat di tradishon i di e fundadónan pa e kambio, pero dor di hasi esaki nan ta ignorá eksaktamente e prinsipio ku ta separá nan for di Roma, kual ta ku e Beibel i e Beibel so ta e religion di e protestantenan. E papistanan ta mira ku e protestantenan ta gañando nan mes, ku boluntariamente nan ta serando nan wowonan pa e echonan ku ta evidente. Segun ku e movementu di e obligamentu pa warda e djadumingu ta kuminsá haña fabor, E papis ta ta regosiá, sintiendo su mes sigurá cu finalmente e movimentu lo hiba henter e mundu protestante bou di e bandera di Roma. E romanistanan ta declará cu e observancia di djadumingu dor di e protestantenan ta un homenahe cu nan ta duna na e autoridad di e Iglesia Catolico. Esaki a wòrdu skibí dor di MGR Sigur. E implementashon di e wardamentu di e djadumingu na parti di e iglesianan protestante ta un implementashon di e adorashon di e papado, esta di e bestia. Si esnan ku ta komprondé e reklamonan di e di kuater mandamentu skohe pa opservá e sabat falsu na lugá di e berdadero sabat? Nan ta dunando di e manera ei homenahe na e poder dor di kua e sabat falsu aki a wòrdu instituí. Pero den e akto so di implementá un deber religioso pa medio di poder seglar, E iglesianan mes lo forma un imágen na e bestia. P'esei, e implementashon di e wardamentu di djadumingu den Estados Unidos lo ta un implementashon di e adorashon di e bestia i su imágen. Pero e kristiannan di e generashonnan di pasado tabata warda djadumingu, kerendo ku hasiendo esaki nan tabata wardando e Sabat di e Beibel. I awor aki tin berdadero kristiannan den tur iglesia, sin eksepshon di e Iglesia Katóliko Romano, ku berdaderamente ta kere ku djadumingu ta e sabat ku divinamente a wòrdu instituí. Dios ta aseptá nan sinseridat di propósito i nan integridat dilanti di dje. Pero ora ku e opservansia di djadumingu wòrdu implementá pa medio di lei, I ora ku e mundu wòrdu iluminá enkuanto di e obligashon di e berdadero Sabat, e ora ei kualkier hende ku lo transgresá e mandamentu di Dios pa obedesé un presepto ku no tin ningun outoridat mas haltu otro ku esun di Roma, lo honra di e manera ei e papado ariba di Dios. e ta dunando homenahe na Roma i na e poder ku ta imponé e institushon ordená dor di Roma. E ta adorando e bestia i su imágen. Si e hendenan rechasá na e momentu ei e institushon ku Dios a deklará di ta e siñal di su outoridat, i honda na su lugá lokual ku Roma a skohe kome e siñal di su supremasia, Nan lo aseptá di e manera ei e siñal di lealtat na Roma, esta e marka di e bestia. I ta te ora ku e kuestion wòrdu poné di e manera aki klaramente dilanti di hendenan, i nan wòrdu hibá pa skohe entre e mandamentunan di Dios i e mandamentunan di hende, ku esnan ku sigui den transgreshon lo risibí e marka di e bestia. E di tres angel su mensahe ta kontené e menasa di mas miedoso i peor ku a yega di wòrdu dirigí na hende mortal. Esei lo mester ta un piká hopi teribel ku ta yama abou e furia di Dios ku no ta mesklá ku miserikòrdia. Hende no mester wòrdu lagá den skuridat enkuanto di e asuntu aki ku ta asina importante. E atvertensia kontra di e piká aki mester wòrdu doná na e mundu promé ku e vizitashon di Dios su huisionan, pa tur hende por sa di kon e kastigunan aki lo wòrdu imponé i pa nan por haña oportunidat pa por skapa for di nan. Profesia ta deklará, K'e promé angel lo hasi su anuncio na tur nashon i tur tribu i pueblo i lenga. E atvertensia di e di tres angel, ku ta forma un parti di e mesun tripel mensahe, no ta bai tin ménos alkanse. Den e profesia e ta wòrdu representá ku e mensahe ta wòrdu proklamá ku un bos fuerte. dor di un angel ku ta bula mei mei di shelu, i e lo yama e atenshon di e mundu. Den e kuestion di e kompetensia, henter e kristiandat lo wòrdu dividí den dos grupo grandi, esnan ku ta warda e mandamentunan di Dios i e fe di Hesus, i esnan ku ta adorá e bestia i su imágen i ku ta risibí su marka. Aunke cu Iglesia y Estado lo uni nan poder pa obliga pa tur, tanto chikitu como grandi, ricu y pober, liber y esclabo, ricibi e marca di e Bestia, tog e yunan di Dios lo no ricibié. E profeta di Patmos ta mira esnan ku a sali viktorioso riba e bestia i riba su imágen i riba e number di su nòmber pará riba e laman di glas, ku arpanan ku Dios a duna nan i kantando e kantika di Moises i e Lamchi. Revelashon dje sinku, versíkulo dos i tres.